Sou, an hei wier mer erëm bei enger weiderer Folg no vu Let's Play DayZ. No enger klenger Paus maache mer elo mol erëm weider hei, well ech keng Loscht hat en anert Spill ze spillen. Mä an den Update dee soll elo de Méint erauskommen, a vu que dass ech elo säit kuerzem erëm schaffe, putain bouge aus der Entrée raus! Säit kuerzem um Schaffen hunn ech och net méi esou vill Zäit fir elo zwischendurch nach ze spillen. Vun dohier wäert och elo dës Woch, dat hei wäert elo Méindes erauskommen, dës Woch wäert keen The Forest erauskommen, well ech einfach, ech hunn net vill Zäit. Mee ech, dass hee, dass elo net, dass dat Ganzt ofgebrach ass, mee ech maachen domatter och nach weider, keng Angscht. A mir maachen ons op de Wee fir erof op, op d'Musel. Bei Tschernarus, ne? Gi mer e bëssen op Réimech lo. Tschernarus, pardon. Maja, da géing ech soen, vill Spaass beim Nokucken. Ech freeë mech op d'Esplanade héi, jo. Jo, ma gi mer e bëssen op Tschern. Hues du grad geschoss? Nee.
Oh, Scheisse. Gutt, fänkt gutt un, yay!
Vital, gell? Ok, bon, ech mengen, ech hu mech och villäicht verhéiert. Ech sinn och den Daisy net méi gewinnt.

Ech hoffen ech spawnen nirgendwo an der Géigend vun der Mousel, well ech wëll elo net hei erëm musse lafen. Ok, ech sinn. Jo, ech muss nach hei waarden. A wéi der gesitt, muss mer ons och wahrscheinlech e bësse besser ausrüsten. Ech lafen hei mat der beschter Waff am Spill ronderëm. Nee, et ass net Sportstar 22 a et ass.

Brauchst du och en Spektiv?
Oh, wéi se et wëllt.
Ech meng de Server deen hänkt e bëssen no well d'Kabel zerbrach an de Klang fir opzegoen.
Moment mol. Jo zerbrach zerbrach fir op. Zombie?
Boss.
Ech sinn uewe mol um dech sichen ne. Jo ech hunn ëmmer mat Dir zougemaach. Hei ass e Crossbow.

Bei de Baseballschléier? Boah, also hei ass rem absolut guer näischt gell, déi Flicken, Oh, an hei leider rem keng AK.
ech mengen déi Flicken déi hunn éischter hei mat mat Tomate ronderem geschoss gell wéi mat Gewierer. Jo, jo, dat war sou prese sou sou Aufsässiger déi hei dra waren.
Sou, lo hunn ech mol Wou sidd dir d'Amphibia. Thomas an Anne? Bift? Wou sidd dir elo genau?
Mir si bei, Genau. mir sinn a Seleenogrosk, mir kommen, mir gi lo nach de puer Zeenen hei looten an da komme mer bei iech erof.

Nee, ech hun nach ni geschoss. Def duerch dass du sou danz, dat irritéiert mech. Ass no erem Max, dee kritt seng Maul erem net zou.
Soll mer op Elektro?
Nee, kommt Richtung Déngens, gitt do bei, gitt Richtung Westen weider, dass mir net mussen 100 Kilometer lafen fir iech ze fannen. Scho rem Westen, do kommen ech da grad hier.

Awer eng badly damaged. Nee ech hu meng Déngens Déngens. Ah deng Déngens Déngens, ah jo ok.
Oh hei ass och Munitioun fir SKS. Ass dach e Homo mat hei, déi kann een ëmmer gutt gebrauchen. Hei ass och en Hunting Backpack wann een ee brauch. Nee dee brauch ech zwar net. Waart ech wiessele meng Waff nëmmen. Oh en Epinephrin Stëft.

Du wees dat jo gutt. Et ass alles zou nach. Hey. Boah, wa mer hei keng Chance op eng Account a wees ech et och net hu. Lass die Sude schon op dem Scheiß do run. Nee, nee, nee, net Telefon, d'Wonschgift net. Ass en Zweebeen.

Dann huet hien hei lo, dat héieren déi och jo guer net, hö? Ah, komm lo!
Putain, déi Maus, gell? Wat ass mat denger Maus? Bei e Lach.
Sou.
Ech mengen, ech hunn d'Pistouleresser, mee dat ass besser wéi d'Double Rifle. Sou, komm, maan ech dann d'Basis selwer. Dëst Loch unauffindbar. Ah, mir sinn dran. Ah, ech brauch eng Batterie fir dat blëtt Viséier, stëmmt.

A mir geet et op 1911 geet se net drop. Bon da schmeiss mol riwwer, waat ech gin nach séier hei rop bëssen looten, ah nee hei war näischt, also ass och näischt méi am Spidol selwer, scheisse. Geil, alles gréng camoufliert ausser déi scheiss Jackett. Bingo!
Morphinstëft, gäile Schäiss. Hee.
Wéi alt war ech do?
Nun ech rem gläich sou eng Splinter Cell Pistoul. Geet och emmer raus, he.